Kliem li jintuża biex jikseb rispett. L-akbar mass meeting. L-istejjer li rrakkontaw lil uċuħ huma u mexjin wara d-duluri. Fejn trid u meta trid int, Ġesù Kristu, diżonorevoli, maqtul bil-forka, tiġbor l-akbar mass meeting f'Malta tiegħek. Naqqaxt ġo moħħna dil-Kostituzzjoni bla klawsoli u tiġbid, bla diskussjoni. Ja dittatur ħanin. Ja kriminali li ksirt il-liġijiet banali kollha biex kxift il-ħaqq tad-dinja stramba tiegħek. Ja proletarju li sfidajt l-imperi biex bnejt bid-demm l-akbar istituzzjoni, kuxjenza li tkun sabet qabel fittxet, fuq l-għolja taż-żebliħ, bla privileġġi. Waqaft il-Parlament fuq tnax-l idjota. Ma bżajtx mill-folla u ridt sal-aħħar siegħa tkun arroganti timidu li mewtek jibkuha biss il-mara li wellditek, ministru li ħabbejt u eks prostituta. Is-sliem għalik, diżonorevoli Kristu. Għalhekk imxiet warajk dil-gżira fqira? Għalhekk fil-falliment tal-ġrajja tiegħek lemħet il-falliment tal-kriżi tagħha. U bkew warajk il-blu u bkew il-ħomor. U mxiet il-minoranza u l-maġġoranza. Għax inti biss, diżonorevoli Kristu, int biss, int biss f'dil-blata dħalt sa ġewwa fil-qlub tal-imġarrbin. Int biss trid taqdu bla kliem tal-okkażjoni lil dal-poplu li qatt u qatt u qatt ma ċaħdek s'issa. Dnubietna ma jiċħdukx. U bi dnubietna trid tagħraf fina n-nies li jemmnu fik. Bluwatna ma jinsewkx u fi bluwatna ta' ħomor u ta' blu trid tagħraf razza li refgħet l-ogħla post f'pajjiżha għalik. Isliem għalik, diżonorevoli Kristu. Iċ-ċittadini żgħar tal-poplu tiegħek jilagħbu l-logħba tal-privileġġjati. Jedhew bil-Parlament u l-manifesti. Iżda aħna l-folol kbar li mxejna miegħek taħt uniformi skomda, blu jew ħamra, li ninżgħu biss inkiss inkiss quddiemek, m'għandniex ħlief ġilda waħda li tajtna inti. Safrana lewn il-weġa'. L-elezzjoni tirbaħha meta trid, f'kull kundizzjoni. Għax il-votanti tiegħek nies li jbatu. Is-sagħda jerġgħu jilbsu l-blu jew l-aħmar. Biex jgħixu kif iridhom min jitmagħhom f'dil-patrija li qatt ma kienet tagħhom. Is-sliem għalik, diżonorevoli Kristu. Il-poeżija L-Akbar Mass Meeting tolqotni qabel xejn minħabba l-mod kif titratta il-kelma. Il-kelma li hija l-materja prima tal-politku, imma anki tal-poeta, tal-predikatur. F'din il-poeżija Naraw kliem bħal onorevoli, kostituzzjoni, parlament. Kliem li jintuża biex jikseb rispett mill-poplu, però li kultant bl-istess użu istituzzjonali tiegħu ġie ddevalutat, tilef is-sinifikat etiku, morali, it-tifsira tiegħu speċjalment fir-retorika politka. U allura dil-poeżija tagħmilni verament sensittiv bħala qarrej lejn il-kelma illi tista' anka tintuża kontra l-kelma. Tista' titlef l-iskop ewlieni fundamentali tagħha. li tesprimi dak li verament qed iħoss l-individwu, billi tintuża biex twaqqa' kelma oħra, biex taħbi flok biex tesprimi, biex toħroġ sentiment, biex tinganna, biex tqarraq, biex timmanifesta bħala biċċa minn aġenda. Għalhekk l-akbar mass meeting tagħżel imbagħad minflok lill-onorevoli u lill-parlamentari u l-manifesti id-diżonorevoli? Hekk f'dil-poeżija jsejjaħlu Oliver lil Kristu, diżonorevoli, kriminali, dak li bena l-parlament tiegħu fuq tnax-l idjota jgħid. Dan mhuwiex sempliċiment gost bil-paradoss, imma jien naħseb li huwa twemmin veru fil-banalità fis-sens oriġinali tal-kelma. Il-banalità tfisser mhux stupitaġni, imma l-iktar livell bażiku tal-oġġetti, tal-esperjenzi tagħna ta' kuljum, dak li normalment nittraskuraw billi kultant nibnu saffi ġodda ta' interessi fuq. Fil-poeżija, Friġġieri jgħid ukoll li Kristu naqqax f'moħħna kostituzzjoni mingħajr klawsoli. Kostituzzjoni mingħajr tidwir, mingħajr tiġbid, u din hija bbażata fuq kuxjenza jgħid li tkun sabet qabel fiċet. Kemm hu sabiħ il-kunċett ta' Kostituzzjoni li m'għandhiex kliem. Il għaliex qabel il-kliem tiġi din l-istruttura, din il-Kostituzzjoni interna magħmula minn ruħ illi intuwittivament diġa taf x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, x'għandha tagħmel, x'inhi l-imġiba korretta. U allura mill-ġdid joħroġ dal-kunċett Illi l-kliem jista' jqarraq. U dan ma ninsewhx huwa poeta li qed juża l-kelma f'ċerta sens kontra l-kelma, l-kelma li toħroġ minn ruħ muta kontra l-kelma li tingħad biex tinganna lil dak li jkun. Eh, il-kunċett ifakkar ukoll fil-prinċipju Agostinjan Nemmen biex nifhem, mhux l-ewwel nifhem u mbagħad nemmen. Eh, Sant Ustin dejjem kien kien kien jaqleb l-ordni kif nimmaġinaw li għandhom jiġu l-affarijiet. Mhux nitkellem biex nifhem, mhux nifhem biex mbagħad nemmen, l-ewwel nimxi b'mod intuittiv f'dak illi r-ruħ tiegħi diġà qed tgħidli li hu tajjeb. U f'Sant Ustin ukoll hemm Il-kunċett l-ieħor interessanti li meta tinterpreta, tinterpreta abbażi li ta' dak li diġa qed tħoss li hu korrett. Ġifi kważi it-tweġiba l-korrettezza tiġi qabel l-interpretazzjoni. Eh, kellna ħafna figuri illi imxew b'dal-mod, u marru kontra il-kelma stabbilita, il-liġi, Mohandas Gandhi, Rosa Parks, Martin Luther King eh, u tant oħrajn. Fil-ġiri kienu ħoppjajt u naħseb illi toħroġ ħafna f'dil poezija tista tkun kriminal billi tkun konformi mal-liġi u mal-kelma istituzzjonalizzata. U tista tkun moralment korrett met inti tikser il-liġi. U dan huwa s-sens ta' sinifikat aktar profond mill-kelma li jiġi qabel il-kelma, sinifikat li l-kelma issegwih mhux tipprova toħolqu.